بہاولپور کنوں کوئی ݙاہ پندرھاں کلومیٹر سیجوبھار آلے پاسے ہک قصبہ ہے اور ثقافتی حوالے نال سرائیکی ثقافت دے حوالے نال اتھاں ساکوں ساری سرائیکی ثقافت نظر آندی ہے جیندی جاگ دی صورت اچ اساں موجود ہیں ملک حاجی منظور احمد حسام سئیں دے دیرے تے انہاں دے صاحبزادے ملک حاجی ظہور احمد حسام صاحب ساڈے نال موجود ہن۔ اساں انہاں نال شادی پرنے دیاں رسماں ریتاں دے حوالے نال گالھ مہاڑ کیتی ہے تے ہنڑ اساں انہاں کولوں ہناں دی اپنڑی شادی دا حوال پچھسوں۔ ظاہر ہے انہاں دی شادی کوں چالی پنتالی سال تھی گن۔ اے ہنڑ ڈوتریاں پوتریاں آلے ہن۔ آپنڑی شادی دیاں یاداں جیہڑیاں انہاں کوں ہنڑ تک یاد ہن او ساڈے نال سانجھیاں کریسن۔ جی سائیں آپنی شادی دا حال حوال جیڑا تساں شادی دا حال حوال تساں پچھدے ہوئے نا ساڈی شادی پہلے تاں بئی جاہ تھیوݨ پائی گئی ہئی اچھا اتھاں تاں دعا خیر دی پڑھ آئے ہوسے اتھے کیتے اساں شادی دا انتظام کیتا آپنی بیادری اچ یا بیادری توں او وی بہر برادری ہئی اچھا دور دی ہئی ہاں ہاں پھر اساں اتھوں کیوں شادی کنوں اساں دور تھی گیو سی اچھا دور تھیوان اچ والا سا شادی کیتی اپنی بوا دے گھر اچھا جس ویلے بوا دے گھر شادی کیتی تو اتھا سا میرا والد صاحب ویندے آندے رہ گئے انہاں دے کول اتھے رشتہ منا تھی گیا رشتہ منا تھیوان دے اتے دعا خیر دی پڑھیج گی صحیح دعا خیر پڑھیجن دے اتے مینڈھ گنڈھی دا ٹائم آ گیا گنڈھی جلے پیاں تو انہوں نے ساری برادری کٹھی کیتی برادری کٹھی کر دے خیر خرات کیتی صحیح چار بھرا آ گئے شادی مقرر تھی گی فلاں تاریخ کو بھی شادی ہو سی ٹھیک ہے شادی جلے تیار تھی گی تے اساں اپ دے دیہات دے لوگ اسے اپ دے کاروبار وچ رہندے ہسے جی ہاں۔ ساڈے رقبے کو شادی دے گھر جتھا ہا اٹھ کر تے جتھ میں رہنا ہمی اپ دے رقبے تو اٹھ کر تقریبا 10 کلومیٹر دا سفر ہے اچھا اوں لئی تھکے نہ رہندے ہو ایڈی ٹھار رہندے تھے جا ساری ساما ہے اچھا اتھے دریا دے پار راہندے ہاوے جی ہاں اتھے ساڈا رقبہ ہا تے او وی پار ہئی سامن دی وستی اچھا اتھے رہائش ہی ہئی تے نال ساہوراں دا گھر بوا دا گھر ہی نال ہا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تے اتھے گھر جلے شادی شروع تھی گی شادی تے مینڈھی دا ٹائم آ گیا میں کو کھنے چل بھئی مینڈھی دے اتے اج مینڈھی ٹھٹنی ہے تہاڈی اچھا تے گھوٹ کوں آر اٹھے کر۔ میں کہا بھئی میکوں تاں حالی ٹائم ہے کنا۔ تہاڈی عمر چوکھی ہئی اوں ویلے؟ تاں تقریبا ویہہ ہک سال عمر ہئی۔ اچھا ماشاءاللہ۔ تاں اساں شادی دے اتے مینڈھی دے اتے نہ ونج سگیو سے۔ آپدے کاروبار تے کھڑے رہ گیو سے۔ جس ویلے تریجھی تریخ ڈوجھی پہلی تریخ کھٹا نکلدی نا ہک تریخ پہلے۔ اوں ڈیہاڑے میڈی ہک بوا ہئی ماسی ہئی او اتھوں کر چلنا ہا اڈے ونجنا ہا انہاں۔ او وی نال اتھوں ٹریا انہاں اتھے میکوں لال کپڑا پوایا۔ چار بندے بین رلے ہن اتھو تقریبا او جی میں گھوٹ بنا دے ٹر دے گھوٹ بنا دے ٹریا اچھا اتے اپ دے گھر پہنچ گیو سے پن چوکا ہوئی پن تقریبا تو گا کھنی 7 8 میل سفر 7 8 میل ہاں دریا دا می ہے نا سفر ہے پیدل گیو ہے پیدل ہن سوارے ہن گھوٹ ہن گھوڑیا ہن ہاں ہاں ہاں وہ لوگ پہنچ گیو سے اچھا جے لوگ پہنچ گیو سے تو رات برادری آن پائے گی روٹی ٹکی دا انتظام تھی گیا وہ لوگ روٹی بھار میں چل دی آئی ہاں جیڑھے مٹھے چاول ہوندے ہن او نو سیر ݙیندے ہاسے۔ اچھا۔ او نو سیر دے حساب ݙیندے ہاسے بندے کوں گھن گیا ہر کوئی ٹبر اپݨے۔ جیڑھا بندہ آیا او کھادی گیا۔ صحیح۔ سویرے جیڑھا ہے او مݨ پوندا ہا ہک دیگ دے وچ گوشت دا۔ اچھا اچھا۔ او پک گئی اوندے وچ تیرھاں ٹبر چلدے ہن۔ وݙا گوشت؟ وݙا گوشت۔ اچھا۔ چھوٹا گوشت مطلب ککڑی شکڑی کوئی نہ ہا۔ ہاں ہاں ہاں۔ مطلب ککڑیاں دا رواج ہی کوئی نہ ہا۔ ہاں ہاں۔

اتے کے داتے او کپڑے جیرے لتے ہاں او نائی چاہ نائی گھن ویندا جی نائی گھن ویندا ہاں او نائی اتے کے رو گانا جا جیرا دا او کو کپڑا ویل دکھا رہیا ہاں او آکھیا چل لے لا پھر میں لاہا نی دیندا جب تک میں کچھ دیو نا اچھا اون دے نال جیرا کوئی والد صاحب اور نے خوشی دا اظہار کیتا انہاں نے دیتا ہم وال ہوندا کمبھار اچھا او ایک چھونی رکھ کر دا ہاں مٹوری دی چھوڑی او پتلی اچھا موٹی نا پتلی چھوڑی او تلے رکھیا او اپنا پیسے کیتے جڑا کوئی گھن کیتے ہاں ہاں او کو ویلا گھولا دیتا باقی لے ما لوگ ویلا گھولا دینے ہن او چھوڑی تلے رکھ کپڑے چھوڑ پوا دے جلے گھوٹ تلے لتا تلے لائے کھڑا تو سجی لات نال بھئی کو توڑ اچھا او ایو دڑا ماریا او دڑے مارن نال چھونی ٹوٹ گئی اچھا او جلے چھونی ٹوٹ گئی تے بندی لتا ٹھیک ٹھاک ہے ہاں ایک ہو ٹھیک ٹھاک ہے اکھی کنو ٹھیک ہے لتا کنو ٹھیک ہے اکھی دا اکھی اکھی دا اندازہ انہاں دا لگ گیا کہ تلے چھونی دے گن دے کپڑے دے گی دے اکھی کو دے گی دو نے لات دی طاقت انہاں دے گی دی بھی لات کنی منڈا لولا کانی تجی لات نال ٹوڑ گئی دی صحیح ہے صحیح ہے اتھو روانہ سیدھے انہاں دا وقت دا کم ہوندا سیدھے اندر چاہی گئے سنبھالا ہی رلے چار بہنی ماواں رشتے دار دھیتے گھر دھیتے گھر باہر جو دھاتے تھلے ہاں، ہوتے ہاں، ہاں۔ وہ کوار پہلے دھاتی بیٹھی ہوئی ہم، ہم۔ وہ کھارا نکل دے آیا باہر تے باہر وال دھاؤ تے گیا اندر صحیح صحیح جلے گھوٹ اندر گیا تو انہاں دا بس وال کام ہویا پہلے زنانہ جڑے او لاواں والا قصہ ہم، ہم، ہم۔ مٹھ چھڑاون والا قصہ انہاں او کر گھدا لاواں کر گھدا مبارک تھی گی اتھو کر اساں باہر نکل آئے ہوسے باہر وال ساڈا ہن اج تاں دا رواج ہے ہر کوئی آ تے تے ایندے اتے بہہ گیا کرسی دے اتے ہاں ہاں کہیں دی مرضی کوئی چار آنے جتی کوئی ڈیوے کھڑا جی، جی۔ جا کوئی نیندر پاوے کھڑا اون وقت ہوندا بھے- گھوٹ ہر بھرا کو ملے سلامی نے ہاں، ہاں۔ سلامی دے او بیائے ہوئے اتھو جو بیٹھے سارے کو ملیا تو ڈا کو مل گنیا وی کو مل گنیا او ہر کوئی اپنا انہاں اونکوں سلام ہی ڈے ڈیوندا ولو او دیرا بیا اوتھ دیر لگا پے ول اوتھ پوج گیا گھوٹ بھی گھوٹ آندا پے اٹھی جو سلامی کرو او جڑے بندے بیٹھے ہوئے اٹھی کھڑے تھے او ملے ہار شاری پوے میں کوئی ہار پوایا کہیں پیسے دے دیتے پیسے دے دیتے او جی میں کہیں دی ہستی مطابق او جڑا مرکز اس کر گزر گیا او صحیح گزر گیا شام کو جس وقت ڈوری تیار تھی گی مغرب کو ڈیوے نا اکثر اکثر اکثر اوں وقت مغرب کو ڈولی مل گیا صحیح مغرب کو ڈولی مل گئی وہ پینگا بن گیا پینگے دے وچ انہاں کوار کو پا دیتا دو بندے چار بندے چاہی گئے تو دیتے بود پچا دیتا ٹھیک ہے جلے انہاں پچا دیتا تو بھر برادری جڑی ہے ہر کوئی روٹی ٹکی کھا پی دے کھنڈ گیا والتے ہیرا وہ گھوٹ کوار دا اپنا گھر جی، جی، جی۔ وہ گھر اپنا رہائش کرن دو جڑے گزرے تری جی تری کو برات دیتے دی آ گئی

دعویٰ جی اوڈی تڑی قائد ہستی مطابق کوئی او پک گئی او انہاں کھا دی سیرے گا کھے اچھا بھور شوری بن دی ہوندی آئی بھور بنے دیاں بھور پہلے بنے دیاں گنڈی دے ٹائم ہاں ہاں اون وقت بنی نا او بنی او بنی بالکل بنی او اچھا جڑے ول بھیتے گھروں آن دیاں میوے شیوے انہوں کیا آدھن ایت میوے تو بس وہ سا سا دس من جنہیں میوے او تو دن آنے دن کئی بے نہ ہونے ہاں ہاں ہاں انہاں آ دیتے ہاں او کوار کھا دے پترے تے گھروں بنے دیاں اچھا جیرے وقت مینڈی تھی وے نا پترے تے گھرو گھرو بان دے ونجے نا تو کوار واسطے ملے نا ٹھیک ہے ٹھیک ہے گھیو ونجے سارے اوندے نال جی گھیو وی ونجے ہاں ہاں او بھور بان دے ونجے ہاں جی او میوے وی ونجے نا او بھی جڑے 8 دن یا 10 دن کوٹ دا اپ دے گھر کھانا کھڑے جی جی او 8 10 دن اے جڑی خصوصی غذا ہے او پترے تے گھر دکھاوے طاقتور ہو ونجے ہاں صحیح کل کو جو کیوں جو انہاں نے کشتی جو لڑنی ہے برابر دے ہو صحیح صحیح لہذا او گھوٹ کوار جے رہن ہوتے ہیں یہ تھی ونجے نا او بعد جے لے تیجھے جاڑے واسطے آ ونجے نا دیتے انہاں آ جے جڑو نائی نے گانے بدھے ہیں انہاں او گانا کھول گیا بھی گانا کھول گیا صحیح انہاں تھی جڑے دھاگے کھول گی دے مبارک دے دی تھی کوار کو گھن دے چلے گئے او

باقی جیڑھے ترائے بال ہن او احمد نواز جیڑھا ہے سولہ ای کیتی کھڑے تے ایم فل ای کیتی کھڑے ہن پی اے ڈی اچ داخلہ کیتی کھڑے ماشاءاللہ ماشاءاللہ او تہاڈی یونیورسٹی بہالپور اچ پڑھدا پئے جی ہاں بیا جیڑھا شاہ نواز ہے اون ای تھکر تہاڈی یونیورسٹی اچو ڈنگراں والی جیڑھی ہے ڈاکٹر تھیا ویٹرنری ڈاکٹر جی جی ہاں جی ہاں انہاں نے او کیتی ہے ول انہاں پی اے ڈی ونج کیتی ہے یا ونج کیتی ہے ایم فل ونج کیتی ہے فیصل آباد اچھا

تہاڈی شادی دا حال حوال تاں سن گھدا اساں اور ماشاءاللہ تہاڈی اولاد اور انہاں دی کامیابیاں تساں اج دی جیڑھی ہن نویں نسل ہے اینکوں کوئی سنیہا ڈیسو ایں حوالے نال کہ ظاہر ہے نویں زندگی اچ داخل تھیندا پیا ہوندے بندہ نویں ذمہ داری آندی پئی ہوندی ہے ول خاص طور تے رسماں ریتاں دے حوالے نال جیویں تساں ڈسیے کہ ہر رسم دے پچھوں حکمت کھڑی ہے تھئی کوئی نہ کوئی اوندے اچ فائدہ کھڑے تھیا مقصد کھڑے تھیا۔

بادشاہ سلامت ویندے پئے ہن تے اگو کھڑا حافظ متاج لائن دے اتے سڑک دے تے جڑے ہلو اگو بادشاہ دا گھوڑا ٹپیا تے بادشاہ نے آکھیا سلام علیکم حافظ صاحب انہاں آکھیا وعلیکم سلام بادشاہ سلامت اچھا پچھو آندا پیا وزیر صاحب وزیر نے آکھیا کیا حال ہے حافظ جی انہاں آکھیا سی شکر ہے چنگا حال ہے وزیر صاحب جی اچھا پچھو آدھا پیا کٹوال اج تھندار سے دینے ہیں کٹوال سے دینے ہیں کٹوال نے آگیا کیا آلے ہم دے وہ آگے چنگا آلے کٹوال کتا بادشاہ ہٹ تے پچھا واپس کھا لیا آگیا آبا صاحب کوئی دید پوندی ہے اکھے سی کوئی نہ دید کانی پوندی جناب اکھے تے تاں ساہ کوں سنجانڑا کیویں ہے اوں آکھے سی تہاکو سنجانڑے تہاڈے بولنڑ دے اتے اوں آکھے او کیویں اکھے تو بولیں تاں آکھے حافظ صاحب میں آکھے ہر وقت صاحب چھڈیندے تاں ایڈے دماغ اچ جو صاحب علی گال کریے اوں آکھے حافظ جی اوکو ہر وقت نواب صاحب چھڈیندا ہو وزیر صاحب را اوں آکھے جی سائیں جی سر جی سی جے سر اوں دے دماغ اچ جی کھڑی ہے تھی میں آکھے اے ہے وزیر